ווער רעדט עס פאר אונז? נאר דא רעדט מען פון דעם? נאר מהרש א גערעדט פון דעם? פון פשוט אידישקייט, פשטות יהדות, זוך נישט קיין חכמות, זוך נישט קיין עבודה, זוך נישט קיין חומרות, זיי א פלעינע מענטש, עס, שלאף, שווים, שפיל, מיטן אייבערשטן. עס, עס פאר שחרית, דער רבי האט געזאגט מען דארף עסן פאר שחרית, פאר שחרית מאך קלוג, פאר שחרית מאך מען זאל זיך נישט אויפרעגן, וואש דיך, עס א ברויט, עס, בענטש, בענטש און א בענטשער, עס טון עשירות. שלאף, איין טאג הייסן זאלסט גיין שלאפן אויף דער ערד, מיר האסט פארציילט איינער איז געקומען צו א צו א צדיק, ער שלאפט אויף דער ערד שוין פֿערציק טעג, ער וויל זען אליהו הנביא, ער וויל האבן גילוי אליהו, אליהו הנביא האט זיך נישט באוויזן פאר אים, זאגט ער אים קום איך גיב דיר ווייזן א אינטערעסאנטע זאך, ער טראגט אים אריין אין שטאל, ער זאגט אים קוק אן די פערד, ער שלאפט אויף דער ערד פֿערציק יאר, און ער עסט נאר שטרוי, נישט קיין שום תאוות. אבער אז א פערד ווערט צוהיט אז מען שלאפט אויף די ערד איז מען זוכה צו גילוי אליהו. מען קען שלאפן אין בעט און גרייט זיך אן עגלה וואסער און ליין קרישמע און זאג א א ווארט פאר די אייבערשטער פאר די גייסט שלאפן. באשעפער איים סארי, באשעפער הא? איך זאג איך וואס זאל איך טון? איך הייב אן א נייע לעבן און שלאף איין א מחייה'דיגע שלאף. א ווארט פאר די אייבערשטער, זאג א ווארט, באשעפער זיי מיר מוחל וואס כ'האב געטון היינט, האסטו נאך אפאר סעקונדעס וואס דו ביסט אויף, און ס'איז ס'טוט דיך וויי וואס דו האסט געטון, האסט נישט געלייגט קיין תפילין, באשעפער זיי, וואס זאל איך טון כ'האב נישט געלייגט קיין תפילין, וואס זאל איך טון, מארגן העלף מיך איך זאל לייגן תפילין, ס'איז נישט געגאנגען קיין ציצית היינט, עס איז אראפגעפאלן, צובראכן, איך ווייס ציצית ס'איז נישט פאר אים ציצית, באשעפער איך גיי גיין ציצית, אדער מקווה, נעגל וואסער, לערנען, דאווענען, רחמנא לצלן א מענטש איז אראפגעפאלן, זאג עס פאר די אייבערשטער פאר די גייסט שלאפן, ווער לערנט דיך דאס אויס? ווער לערנט דיך דאס אויס? נאר די רבי! נאר מהרש א האט אזוי גערעדט דא אין היכל הקודש די תלמידים מען רעדט פון דעם! מען רעדט פון אידישקייט, גיי דאווען! זאל א ווייב זאגן פאר א פרוי זאגן פאר א פרענד איך וויל נישט מיינע קינדער זאלן זאלן האבן שייכות אין ברסלב ווייל איך וויל מיינע קינדער זאלן דאווענען? ווער רעדט פון דאווענען? דאס אז דיין מאן דאווענט יא האט דיך עס אויך נאר ווייל ער געהערט א דרשה? מיינסט אז ס'באדערט נישט פאר א פרוי צו זעהן ווי וואך איין וואך אויס ווי די מאן שטייט אויף שפעטער גייט נישט אין בית מדרש דאווענען? וואס האט זי פון איר לעבן? וואס דארף זי א לעבן? וואס די קינדער וועלן פאפן א גאנץ שבת? מען וועט טון א טובה מען וועט ארויסגיין מען וועט עסן טשולענט און מען וועט זאגן אלעס צו די אייבערשטער דאס דארף א פרוי? שבת ארבעטסט דיך נישט שבת ארבעט דיך נישט א אינגערמאן.